Enw? Lea Gaffi. Gwendid? Siopaholic. Sialens, gwisgo un ffrog ddu am fis. Hi Leah! Helo! Sut wyt ti?
Dwi'n iawn, diolch yn fawr iawn.
Ar raddfa 1 i ddeg, pa mor ffasiynol ti? Swn i'n deud ar raddfa 1 i ddeg bod fi yn... Bump.
Disgrifiad y steil. Swn i'n disgrifio fy steil i fod yn llawn egni, yn yn lliwgar a dwi licio cymysgu gwahanol fath o ddillad efo'i gilydd. Faint o ddillad sgin ti?
Mae gennyf fi lot o ddillad. Faint i lot?
Yym, nes i denu'n wardrob allan chydig yn ôl a rhoi bob dim ar 'y ngwely ac oedd o'n fynydd eitha mowr 'de.
Be' ma' dy ffrindiau'n feddwl o'r holl ddillad sgin ti?
Mae 'na lot o fy ffrindiau yn meddwl bod fi reit wirion yn prynu'r holl ddillad, ond mae gen i lot o ffrindiau sydd efo cyn gymaint o ddillad â sgin i, a 'dan ni'n licio rhannu a newid dillad a ballu.
Fy sialens yw gwisgo'r ffrog ddu yma am fis. Sut ti'n teimlo am hyn? Dwi ofn chdi bach achos yn un peth dwi ddim isio gwisgo du am fis a yn ail dwi ddim isio bod yn drewi. Digon teg. O!
Hon 'di'r ffrog dwi'n gorfod wisgo am fis. Dwi'n licio gwisgo wbath gwahanol bob dydd a wedyn fi gwisgo hon bob diwrnod yn her i fi achos 'di o'm yn lliwgar, mae'n dywyll ac reit

yn ffasiwn. Ia, so dyma wisg ar gyfer heno. Dwi lawr yng Nghaerdydd ar gyfer Gwyl Sŵn a dyma'r bit o'n i yn dredio fwya ydi gor'o' gwisgo'r ffrog drw'r drw'r penwythnos yym a ma' ffrindia fi tu mewn i'r stafall yn gneud hynna o'n nw'n barod i fynd allan a ma' nw mewn patryma del lliwgar A dwi yn gorfod gwisgo'r ffrog ddu. Ath Gŵyl sŵn yn dda. Mae'r genod i gyd yn tynnu arno fi 'chydig bach yn dweud bod fi'n drewi a pethau yn gwisgo'r un ffrog. Ond na, maen nhw'n, maen nhw'n, maen nhw'n licio'r syniad a maen nhw'n, wel, maen nhw'n meddwl bod fi wedi gwneud job dda arni so far, dwi'n meddwl. Ti'm yn temtid i wisgo y ffrog newydd?
Yndw! Yn enwedig yn fama bod chi i gyd jyst yn cael mynd allan a edrych yn ddel. Gen ti gymaint o ddillad 'fyd. Ti'n gwybod, fydd o'n anodd i chdi mynd i weld e. Dwi'm yn gweld chdi'n wneud o. Dw i yn!
Dwi'n meddwl neith hi weud o yn y ffaith neith hi edry- neud iddo edrych yn wahanol bob tro, ond neith hi ffeindio fo'n anodd. Sa'i di unwaith meddwl o mae'n edrych r'un peth odd hi'n edrych ddo, mae'n edrych yn wahanol bron bob tro fel iawn r'un ffrog on' digon o accessories a pethe. Ar ddiwedd mis dwi me'wl neith hi fynd yn wyllt. Mynd i siopa.
Dwi ar fin mynd allan am fwyd a dwi rili ddim yn gwbo be' i wisgo ar fy ffrog yn barod on' ma'n diwrnod pump ydi hi. Pan dwi 'di bod yn mynd allan yn ystod nos ag yn gor'o' gwisgo un y dydd yy dwi yn gor'o' meddwl yn gletach a do'n i'm 'di meddwl sa fo mor anodd. Dyma'r wisg dwi 'di benderfynu. arni i fynd allan am bryd o fwyd heno. A fel dych chi'n gweld, dwi dal i wisgo'r ffrog o dan i hi. Mae ddigon tyn i mynd o dan lot o bethau sy'n mynd hynna reit handi. Dwi'n eitha hoff o um, yng ngwisg bora yma. Um, dwi'n dweud par o deits lliwgar, piws, Yn brogs piws a cardigan achos ma cefn y ffrog achos bod o yn backless fela mae o yn gallu bod yn ll- mae'n gallu bod yn eitha chilly. Dim yn bad eto ond gawn ni weld. Ta! Wthnos gynta drosodd, a leia dal yn greadigol, hyd yn hyn. Ond tair i fynd. Wythnos nesaf ar y ffrog fach ddu. Dwi yn y waith heddiw.
Mae'r sialens yn dechrau mynd yn anodd. Esh i gynwio'i plas menai um, yn y ffrog. Dwi rili, rili, rili ddim eisiau gwisgo'r ffrog heddiw. Blah.